Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa habar pian? Ula, mama Rina, wan dangsanak barataan. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Batamuan pulang lawan ulun bakacil didin. Kamana kita balalah hari ini? Nah, kita hari ini balalah ke Pasar Senen. Nah, Pasar Senen ni ujar urang pasar tunggingnya Jakarta. Kalau kita di Banjar tu bahari Pasar Tungging. Nah, barang-barang ujar kanak kadua ini barang-barang trifing. Wah, wayah ini nang rami jua dah itu barang trifing itu hari minggu pagi lah di pasar sepeda kah, nah pasar cempaka, pasar lima itu hari minggu pagi. Nah, kita hari ini balalah ke pasar senen. Nah, kalau di Jakarta di situ tampatnya barang-barang tungging nih, barang-barang trifing nih. istilah orang di sini surganya tripping Indonesia um ada di sini um nang kaya apa kondisinya di sana um nang kaya apa barang-barangnya di sana um janguki tarus video Pak Kacil Didin ni sampai tuntung lah um Pak Kacil Didin balalah tarus. di Jakarta ini sebenarnya yang paling nyaman tuh eh, kendaraan sepeda motor aja jadi nyus nyus nyus ke sana kamar itu nyaman sebenarnya nah kakak jadi ini bergojek aja kita hari ini nah masa senin nih nah kecuali hari hujan nah tengah habis ini mbah apalagi mbah hari hujan macetnya luar biasa nah jadi kalau berkendaraan tuh kawa sedikit nang uh, eh, kasana kemari Baterobos terobos ja urang dah karna kalo bamobil jelas dah waktu banyak tabuang jadi paling nyaman bakandaraan biasa ja iya kah pian pian pang nang baisi pangalaman pernah terjebak macet di Jakarta adakah. Tulisakan pang kisah pian di kolom komentar. Ulun pernah jaraknya nih paling nang sembilan pa sapuluh pa parak sejam bamobil di Jakarta nih. Nah, tuh balum lagi banyak lagi pangalaman ulun nang kamacetan di Jakarta nih nah. Jadi, um baik bakandaraan lah ulun. Kalau pian bang, nah nang pernah tadi ada pangalaman tulislah di kolom komentar. Nah, gitu.

Jadi lumayan rami di pasar senen ni nah. Nah kita parak lagi sampai. Nah setikungan lagi sampai kita lah. Nah nah tunggui ja nah janaki video bakacil didin lah.

pasar tunggingnya pasar tunggingnya Jakarta nah namanya pak nah hanya hanyar ada juga di sini tapi kita nih cari nang hmm, pasar tunggingnya tadi nah nang hanya hanyar itu di lantai atas nih nah di pasar Senen Jaya yang ini kayaknya di sebelah gedung sebelah ada juga kita gedung sini dulu

ulah handak belanja bahkan nang kas gasan dijual pulang kawa ada sini nah kita ke bawah ya ke lantai bawah kita nah di lantai bawah ini separohnya eh, gasan orang belanja makanan nah di sebelahnya kena pasar tungging itu deh nah, pasar tungging Jakarta nah buka juga kah

Nah, mulai baju, selawar, nah jaket. Nah, ada. Kita boleh lihat tuh lah. Nah, harganya mulai 50 ribuan. kita cari dulu boleh lihat dulu lah nah kalau di wadah kita biasanya minggu pagi yang ramean nah daerah pasar lima pasar dipakai itu minggu pagi tapi ada juga bubuhannya ini membuka di kalau ada pameran-pameran atau ada event-event dibuka kayak

Silakan Pak.
Satu. Sini ke dalam boleh nanti. Sambil berlihat sepatu ni, dukung dulu channel Pak Kacil Didin lah. Nah, dengan subscribe, like, comment, and share video-video Pak Kacil Didin. Nah, mudah-mudahan bertambah nang manjanaki video-video Pak Kacil Didin.

karna ongkos kirim kalo lah nah ada ongkos kirim nang ka kalimantan ni agak larang kira kira kaya itu lah. Nah ada jua yang bejual pendeng aaa pendeng biasa sampai nang pendeng nang kulit ada jua di sini nah.

nah ini di bawah tadi masih di gedung pasar Senen Raya lah nah ini kita berpindah ke gedung sebelah nah ini mengelilingi di sini lejat pasti di sini boleh lihat jopang nah kalau pina ada nang pina cocok nah tukar cocok ini cocok lawan harga cocok lawan

Nah di sini orang berkoriak-koriak nih pelanggan. Nah di wadah kita tuh berana ya bang. Nah, nah kita pindah ke sebelah aja nah. Nah ke gedung sebelah lah. Nah.

Pakaian tungging kaya di orang kita tu nah kalo di lantai satu itu khusus bubuhan wadai-wadai atau perabotan rumah tangga di lantai dua ini kacamata lawan jam banyak di lantai dua ni nah kita ke lantai tiga nah.

pns ada juga nah nah ini ini keperluan keperluan ini ada nah nah nah ada nah, lengkap di sini ini di sini nah nah kita ke lantai yang pas sesuai dengan uh, konten hari ini nah Kita ada di lantai di mana selantaian seluasan nang ini nah. Nih urang bajualan baju tungging haja. Nah, di sini sakahandak mamilih. Nah, di sini bahuan urang nang di sini nih gasan bajual pulang banyak nang jua mancari di sini. Nah, nah ini nah kita mesti lihat dulu lah.

karena jar bubuhan sini ini bubuhannya mulai hari Sabtu sore itu yang eh, barang-barang uh, hanyar untungnya bubuhan pedagang di sini kawa buka tiap hari karena betoko model yang kayak ini nah nah Tapi kalau di wadah kita itu kan hari minggu haja buhannya kawa buka atau ada event-event kacuali buhannya beisi toko di mana kah kaytu nah kawa buka tiap hari. Nah, kalau di sini tiap hari nya buka buka nah karena pasar kan. Nah, yang berikutnya juga di sini ini baju-bajunya itu sebagian besar sudah di laundry-nya nah jadi bersih. rapi nah nang kaya ni pang nah nah kaya kaya model hanyar lah model kaya pasar kaya hanyar baju baju hanyar modelnya tapi baju trifting kan nah itu um kada di wadah kita kada tahu pang apakah sebagian ada yang sudah di laundry kah atau di setrika kah kada tahu nah kalau di sini sebagian besar nang kaya ni pang rapi bagus jadi kita nyaman memilih nah itu.

Pinanya mambawa duit sajuta ka sini hibak tarong. Nah, kawa mambuat baju salawar, baju kakanakan, baju bibinian di sini, jaket, hoodie, nah sapatu langkap di sini. Nah, baju mulai baju bajalan sampai baju guring ada di sini. Nah. Jadi baju kakanakan nang halus-halus ada jua di sini sampai baju dalaman juga ada jua orang bajual di sini lah. Jadi langkap banar tu pang kalau di sini ni Um hibak tu pang bakul kalau di sini ni sabuting pulang nang kadada di wadah kita tapi ada di sini Um apa itu Um di bawah itu di lantai bawah tu ada tukang jahit banyak tukang jahit. Jadi kalau kita batutukar di sini misalnya kaganalan atau handak mahalusi atau handak maapai tu orang gihit sudah siap di bawah tu nah langsung um kalau di wadah kita mana manjahit paksa dia bawa bulik dulu lah um itu salah satu nang kauntungan di sini um dan pambayaran di sini bubuhannya bisa menerima cash, qrish, transfer dan lain-lainnya. nah kalau pun handak ada jua tu ATM di parak eskalator tadi tu nah jadi poknya langkap aja kalau di sini ni kita handak bawilanja nah ni baju-baju sepak bola jua nya baju sepak bola nah langkap nah nah aah nah nang batuju main bal nah baju sepak bola ada jua di sini nah.

Kalo soal harga nang kaya buhan pian lihat, mulai haraga sapuluh ribuan, sapuluh ribu tiga ada jua nah, nang lima puluh ribu, tujuh lima, saratus tiga nah. Kalo salawar jeans itu tatangah dua ratus ada ja tu nah haraganya nah tu. Kalo tas bibinian nah bisa-bisa ja manawar haraga nah. kada pernah jua pang batakun tau sakalatas babinian ulun ni nah um jadi itu haraga di sini ya babisa-bisa kita manawar lah um walaupun sudah di labeli itu kawa ja ditawar-tawar di sini.

sajam labih nah bakacil didin bakujuk-kujuk disini kada dapat apa-apa nah, nah balalah wara hari ni nah jadi um bakacil didin bulik kada nukar apa-apa disini nah balilihat lawan balalah wara nah jadi um. sampai di sini dulu nah apa kacil didin mahabarakan tentang pasar senen nah pasar senen ni surga tripting nya indonesia nah atau pasar tungging nya jakarta nah bagi pian pian pian nang pina ta ada langkah ka jakarta nah bisi singgahi di sini kalau pina handak balilihat kah nah. Nya, inya kada jauh jua, masih di daerah Jakarta Pusat haja. Nah, sakali lagi, nah, mohon dukungannya, subscribe, like, comment, and share video-video Pak Kacil Didin lah. Nah, terima kasih nang sudah manjanguki video Pak Kacil Didin sampai tuntung. Nah, mudah-mudahan. Kesehatan aja berataan, berejekin aja kita berataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakacil Didin balalah tarus.